Maşyn bazar chat maşyn bazar oýnumyzy görkezeli maşyn bazar gidip du maşynda adam öldürip bileňiz jam basmaly topbar almaly boldy uje baýra ýüz ýigrimi uje. Erangel squad oýun mundan soň bolýa erangel squad oýun mundan soň bolýa dört adamadam üç ýüz ýüz ýigrimi bäş Allajan nesip etdirsin üç ýüz ýigrimi bäş uje bermek nesip etdirsin Ýöne dört adama ýüz ýigrimi UC-den berilýändir. Gazananlar hemmesi efiriň soňunda aktiwny bolmaly. Onlaýn bolmadyk adama UC-si berilenokdyr chat. Ýadyňyzdan çykarmaň. Üç, iki, bir, nol. We zonamyzam ýörändir. Zona gaty tiz, gaty erbet urýandyr. Zonanyň daşynda bolmany. Hiç hili Aýdym zakaz alýaňmy? Gynansakda alamyzok, almak islärdim. Näme üçin alamyzok? Sebäbi bu efiriň özi Playtsafe YouTube kanalyna gitýändir we Playtsafe YouTube kanalynyň özi, YouTubyň özi lişni aýdymlary goýan wagtyňyzda kontentiňe ban berýär. Şonuň üçin gynansakda zakaz alamyzok. Laýklar görnenok däl. Laýklary men özüm aýyrdym. Laýklar hemme zatlar görünýär. Şertler näme? Şertler Telegram Boomer aşakdan çyzyk a on bäşe podpisasiýa etmeli we top bir almaly. Ýüz ýigrimi uceniz alýaňyz. Ýöne haçan alýaňyz? Efiriň soňunda onlaýn aktiw bolan wagtyňyzda alýaňyz. Efiriň soňunda onlaýn aktiw bolmasaňyz uceniz berilenokdyr gynansakda. Let's go! Zonamyz gaty gowy zona, elli adam, hiç hili ustroýstwaňyz doňanok, hiç hili pidarazlar girenok, näme üçin girip bilmeýär, sebäbi giren wagtynda hem aružýada size öldürip bilenok, diňe maşynda kakyp bilýäňiz, let's go, vsem udaçi. Indi Başda düşenleri göreli. Maşyn aldylar. Iska, içi gara. Iliji sen srazy çykyp bir normal ýere gitjek bolýan. Ýa gidip adam öldürjek bolýan. Tak, ýakyndakylar göreli. Normal lut, lut slişkom oňat. Lut hakynda problema bolup bilmez. Sebäbi bu uçuşyny görýäňmi munuň? Taýk gör taýk. Za en taýk gör. Taýk gör. Efir görýän bolsaň. Bile efir gören yok da. Taýyk gör taýyp taýyp taýyk gör. Otur ba otur ýene basmazmy kan ýalňyşlyk bile. Aha. Hoş geldiň sapalar getirdiň muňara. We we we bir zat aýdaýyn. Zona erbet urýandyr. Köp erbet däl, normal erbet urýandyr. We janyňyz 100% däl. Janyňyz 125 ýa-da 150 bolmaly. Şonuň üçin adamlar sizi ýumruklan wagtynda da hiç kile köp uran zat alaňyz ýok, ýadyňyzdan çykarmaň. Indi çatym-çatym, şular ýaly wowlar zatlar hökman suratda halanýan bolsa, şular ýaly üýtgeşik a basdy alyny basdylar-a. Üýtgen birinji ölen aly. Tak, otuz FPS, taý, körkez, otuz FPS, taý, körkez. Taý, körkez, taý, taý, taý. Otur ýene bas otur ýene bas. Otur ýene bassaň taýy. Men bu efiri görüp otyrym kadit emoji zat ulanda. Otur ýene bas otur ýene bas. Maşyn gelen wagty siz kakjak wagty bökseňiz maşyn kakyp bilmeýär ýadyňyzdan çykarmaň. Swipe ýaman erbet basyp ýatyr. Bilä efiri görýän adam ýokmy? We şular ýaly kontentler şular ýaly zatlar köp halanýan bolsa başga kartadan düzüp bilýän men özüm. Diňe özümiziň podpişiklerimiziň arasynda oýnamak üçin. Obyçny lobbiler däl dany interesny gowlar oýnasak 50 adam bolan wagtladam gaty gowy bolýa şansyňyz dwaýnoý artýa 100 adam bolup alandan. Maşynda adam bar ekeni.

Efiri görýän adama düşmedik. Oksida durşy wagt köpri söweşme bir üýtgeşikräk bir zatlar etmeli.

Pool Rush oýnamak isleýänler. Kersha. Efiri görýän bolsaň taýsaňa. Goýman. Başga wagtda diňe stream snayperlere denk gelýäň. Häzir bir efir görýän adama denk gelip bolan ýok.

Munýa maşynyň gabakda oturma boşuna. Taýdyr sypdyr eje. Oňa serret. Aldyň bu taýynam montaž etdiň tiktokda paýlaşdyň menem seni storimde goýdum. Nätdiň. Oýy. Zona. Oýnuň nämesi gyzyk?

Düşünmedim. Nesip bolsa. İndiki näme? İndiki oyunumuz squad oyunu. E, komandaňyzy jemläň. 4 adamyň 125. Osta diýlen wagty

Düşünmez ýaly bir zat aýtmadym ha men aýtdym näme diýdim maşynda adam öldürip bileňiz birinji bolmaly topar bolmaly boldy. Ýok ýok skwadda 125 däl 120 hemme oýunlarymyz 120 ujeden geçip durýar. Reklamany görmediňizmi ýaňy skrin edip alyň ekran skrin edip alyň.

Wah wah wah ýalňyş biz durduk. Hoş geldiň Mustafa Erdirdiň. Zonamyzyň ortasy bir otuz dokuz adam galdy. Oýoýoýoýoý. Papa Zero sen bilen biz. Uý. Adi. Kakuşy basdy. Elekinem öldürdiler de. Papa Zero slişkom taktiçno oýnaýar o. Slişkom taktiçno oýnaýar. Tüweleme tüweleme tüweleme. Sesim normalny barýanda diýip pikir etýän şir ýa efiriň sesi köp gelip durmy maşynalaryň sesleri. Göräýme. Agam men bolsam süsüp zakaz ederdim. Eger gazananlar ba bolsa gazananlar ba bolsa hökmany düşünmedim.

Hemmäňize salam hanym we jenaplar gowmy ýadyňyz janyňyz sagmy Playtech Steam kanalymyza hoş geldiňiz sarpalar ýetirdiňiz nätdi. Maşyn siti sen bile nauşnik sen Riko sen görana. Üýtgäýmäli o hiç.

Altmyş prosent etdim meniň pikirimçe bolye men normalny. Indi näle? Ýa başga maşyn gurgrak ýaman sesi güçli o maşynyň. Bäh.
Aldaňokmy? Hoş geldiňizler, sapalar ýatyzdan sizler. Sponsora podpisat etmegini ýatdan çykarmaly we soňky otuz alty adam zonamyzyňam iň soňkusy. Hanymlar we jenaplar,

Zona şu wagt ýörär. 40 sekundy galdy. 40 sekundy galdy. Kim ýeňer diýip pikir etýäňiz? Kim ýeňer diýip pikir etýäňiz? Tüweleme podpiska gaty gowy gelip dur. Laýklar gaty gowy basylyp dur. Laýklary görkezaý agam diýipsiňizler. Mana laýklary görkezeli. 400 müňe bardy. Let's go. Birinji ýerde Irok dur ikinji ýerde Aýedi dur üçünji ýerde Garry dur. Laýklary basaýly. Dörtde Näbelli bäşde Žargon. Bäş ýüz müňe hökmany suratda baraly. Aktiw aktiw aktiw. Brat sesiň gaty peseldireý tik tokda Riko sen görana. Sesim peseldimi?
Sesim peselen däldir.
Ýok görä Riko seniň. Ýok normalny sesi.

Hawa hawa. Am klanyň nädip girmeli görkezjek, klanyň nädip girmesini görkezjek. Ýöne şertlerinden biri başga ýerlere gidip UC dilenmeli däldir. Hökmany suratda şo şerti bardyr. Ýadyňyzdan çykarmaň. UC dilenmek gadagan. Iki. Vpn iliji pingiňiz hemişe aktiwny bolmalydyr. Pingiňiz pesräkde bolmaly. FPS-iňiz beýikräkde bolmaly. Aktiwny oýunçy bolmaly. Telegramda, TikTokda, Ýutubda lýuboý wagtda nirä girip bilmeli bolsa girmelidirsiňizdir. Indi men öz tarapymdan sizler podderşka etýäňiz, men tarapdan ujeden sizlere podderşka etýän. Ok? Zona ýöredi. Zona ýöredi, zona ýöredi. Munuň edip duranyna gara. Adam çykaryp ýatyr-a bu. Adam çykaryp ýatyr, bärdäkam ony ur-da. Baý baý baý baý baý öldürjek botyrab o eýlekini öldürjek bopdur baý baý baý baý öldümi ýok jan basyp berdi ikisem jan basyp berdi tak tak tak Hanlar we jenaplar maşyn bazarymyza hoş geldiňiz sapalar ýetirdiňiz. Fan klubda bilip bolýar kimiň efirde aktiwny gatnaşýanyny diýe. Ha. Tüweleme. E şu zatlary wapşe ulanmaýan o menow. Bu zatlary wapşe ulanmaýan. Lobby bar diýe. Lobby bar, owa lobby bar. Ve çatym çatym soňky zona. Soňky zona. Beýdip ýaman erbet kiçeldi. Ýadyňyzdan çykarmaň. 30 sekunt. Bip bip bip. Maşyn bazar. Plana girjekleriň birinji ýerinde men durun spiskde diýe. Ýöne öňňüz adyňyzyň öňňüzde pisdaki hökman suratda bolmalydyr çak. Nahiliräk bolmalydyr bamuşlardan ýaşaýanlar pissi romana otuz ýedinji ýerdäkä garaň pis tagi dogry şekilde bolmalydyr. Balyk ba balyk diýe. Gel gel maşyn ba maşyn zonanyň daşynda galanlara pizdi ba pizdi zonanyň içine giriň jan basyň we bärdäki karoçi kaçestvany men akejide goýanlygym üçin size zat görünýän däldir näme pis bir hilik dämi diýe türkçe däl a o play it safe play it safe şonuň her harpynyň başy.

Kim kim urup ýör? Kim kim urup ýör? Efirden ban iýmek isleýän bolsaň, urmaly däl. Urşup geler, urşup geler. Atly duranam bar-a. Waý, waý, waý, waý, waý. We soňky 5 sekund. 3, 2, 1, 0. Let's go. Zona ýörede. Hoş geldin seyle. Hoş geldiň şeýle. Hoş geldiň sapar getirdiň we hanymlar we jenaplar Playsafe strim kanalyndaky altynjy günki dobilermizden biri maşyn bazar. Etmeli zatlaryňyz näme? Diňe maşynda oturmaly we adamlary kakyp öldürseňiz bolýandyr. Top bir alan ýerimize uca baýramyz badyr we ýatdan çykarmaňlar bu taýda gaty erbet redzonlary badyr. bombalaýandyr we kim galar otuz bir adam seniň şansyň çät laýk basmany ýatdan çykarmaňlar maşynlaryň dwigatelleri durdy hemmesi jan basmak bilen meşgul sizler hem şular ýaly oýunlara gatnaşmak isleýän bolsaňyzlar hökman suratda playsafe stream tik tok kanalyna podpisatsa etmeni ýatdan çykarmaňlar a bütin efirlerimizi soňundan görmek isleýän bolsaňyzlar playsafe ýutube kanalyna geçip görüp bilersiňizler hoş geldiňizler sapar ýetiňizler podpiska laýk repost we legenda. Jamal aýtjak boldy, edip bilmedi. Her kes sessiz. Ýaňky şowhunlyk nirde? Görşüňiz ýaly, çäk. Wagtynda adamlara podderki etmäni başarmaly, hökmany suratda, soňundan gynansak-da, imsimçilik bolan wagty hiç kim hiç ýere gymyldap bilenokdyr. Let's go, let's go, let's go! Jan basyp ýetişmediler. Üç, iki, bir, nol. Kimler alar, kimler alar? Ýok, ýok, top laýklary dokuza çenli görkezjek däl. Let's go, let's go, let's go, let's go. On üç adam. On üç adam. Sizin pikiriňizçe kim alar çat? Gaty gowy gidip dolar tübeleme. Äýnegimizi giýeli. The end alýar diýen the end bolup biler bolmanam biler bu zatlary haçan görüp bilersiňiz playtf youtube kanalynda azjyk öňe saldyryp görüp bilersiňiz. Ýamanlyk etmän gidip barýar wah eý ylgap gidip barýar a. Wah eý ikisem ylganlaryň ikisem öldi. Lutlanot ýör rusik.

We eska the end, eska the end. Bildir, bildir, bildir poddeşkaňy. Haýsali, haýsali, haýsali. The end diýenler çep tarapda, eska diýenler sag tarapda. Let's go. Let's go, let's go, let's go, let's go. Anketa. Gülýänler the end, aglaýanlar eska.

How brat. Ýataň ýokmy? The end, the end. Ýok.
Screen-ni edip alaý. The end. The end. Ýüz ýigrimi da brat muny. Da-da-da, häzir görkezip geçjek.